wĩ mwega mwĩroreri wa wairimũ wa maria tv ngĩhoka ngai nĩ amũmenyereire na kamwenda kuma rĩa twĩrĩgaine tiĩrĩgaine by the way twĩrĩgaine thikũ cigana ona thiru rũ rĩu rĩ, ũmũthĩ rĩ ũmũthĩ ndĩrenda kũmwĩra eh, the reason as to why gĩtũmi gĩa kwambia channel ĩno yakwa nĩkĩ nĩguo Tũkĩenderea ũguo mũtigakĩre hoi. Ũyũ ara ara ara arathikĩrĩria andũ nĩ kĩoi. Ũyũ arahonjia andũ nĩ kĩoi. Ũyũ ara encourage andũ nĩ kĩoi. Niĩ wandora ũguo ndĩna mĩaka mĩnini no experience yakwa ndĩna mĩaka ya mũndũ experience ya mũtũrĩre mũndũ wĩna mĩaka kuma seventy gũthiĩ na hau mbere kwambatĩrĩra. Marĩa mũtũrĩre ũnyonetie. Ĩ kanyoni wang'ethe. rĩu kuma harĩa ndakinyĩire story ya ya ya ya kuma gũciarwo kũrerwo kĩ kwambia kũhacũ rĩu harĩa ũhoro wambĩirie nĩ ndahika nona ndahika angĩkorwo ndũrĩ werwo wĩ mũcast hmm? niĩ nĩ njĩrĩtwo angĩkorwo ndũrĩ we wagĩa na suicidal thought ũkaigua rĩu ma rĩu haha haha niĩ no ndĩyũragire haha niĩ ndingĩkĩria by the way ndingĩhĩtũkia haha niĩ kaba thiĩte hmm? na ũrathiĩ kũũĩ kũu ũrenda gũthiĩ matu-inĩ nĩ ũĩ nĩ kũgũthiagwo ndũĩ no rĩu ũraiga atĩrĩrĩ kaba niĩ ngĩkereire andũ aya makĩnjũĩ onokorwo matu-inĩ nĩ thĩ ngĩ rĩ wagĩkua nĩ thĩ ngĩ gũkora rĩ ũgĩkore andũ angĩ matakũ matakũĩ gĩtũmi nĩ gĩkĩ, eeh nĩndekire kĩndũ ndona wĩra wakwa ndarĩ admin ndambĩire na admin wa micro finance ĩngĩ hau, ngĩona mũthuri o kũu ũguo nĩwamenya mũndũ ahikaga kũrĩa arona kũrĩa arĩ, andũ arĩa ũracera nao andũ arĩa ũrathiĩ gũcemania nao no megũkũhi. Koguo niĩ nda twamaheaga marũni andũ aya ngũkanagia na ndakĩhikirio nĩ mũthigari. Hmm? Andũ a Ngai, mũthigari nĩ kukutu. Wona rĩu mũndũ ũcio rĩu niĩ ka- kamũcinga ũguo kaiga atĩ, we, reke ndige. Ndahikio nĩ mũthigari tũkĩgĩa tũgĩikara nĩ twendaine by the way. We were very much in love. No. Tũkĩgĩa kana ka mbere, the reason as to why niĩ no njikare thĩ ũguo encourage mũndũ, he mũndũ kahinya, nĩ wona kahinya kanini tondũ ndĩna experience. Tũkĩgĩa kana ka mbere, gokire two weeks earlier, tondũ karĩ gaciarwo rĩu let's say karĩ gaciarwo tarĩki kĩrĩa, gagĩũka tarĩki wiki igĩrĩ mbere ya mũthenya ũcio. Na gakĩingĩrio natharĩ, Natharĩ nĩ ĩrĩa na ti natharĩ ya ya cukuru, natharĩ ya thibitarĩ, ngagĩkĩrwo kĩrĩa nĩ ũndũ wa mahũri in case kwarĩ na thĩna na mahũri, ngagĩikara kũu ta wiki ta thikũ cigana, ta wiki hakuhĩ wiki, na gakĩagĩra na tũkĩinũka. No twainũka rĩ, twaikaranga rĩ, wiki ya mbere karĩ sawa, ya kerĩ ngĩona mwana handũ ha kũneneha nĩ

Eh, rĩu harĩa twahĩtanĩirie nĩ atĩ ndoete karũni ngamũne Hmm, kanyuirwo ĩ kanyuirwo na ngai agĩtigwo arĩ o nga arĩ o ngai na karĩa gatigarire rĩ akĩroria kwao shopping ha we ũcio nĩ mwana wa mbere ahi- a- a- akua na tũkĩamba gũtigana ũguo you go for a break we break nĩ njega Kĩhiko nĩ njĩra ya mũndũ waigua nĩ ũkũgũrũka amba umagare. Mũtikoraga, mũtikoragane. Amba umagare. Niĩ ngĩamba kumagara ngĩrigwo rĩu haha ĩ, mwana nĩwe ũcio nĩ akandĩka ĩ, ũyũ no gũkunda ĩ, rũni nĩruo rũu nĩ anyue ruothe? Nĩ kairĩtu rũga kĩũra rũga. Na tũgĩtigana wega kĩega biũ. No rĩu ĩ, ndaikaranga cũcũ witũ anjĩra atĩ, Wairimũ! Cucu witũ arĩ mũkũi na arĩ mũtumia mwega mũno. May her soul rest in peace. Akuire, arakuire juzi 2021. Hau 2021, 2022? Mm, 2022 hau. Rĩu anjĩra atĩrĩ, we, ona mũndũ matigana mũthuri-rĩ, mũndũ nĩ agĩaga mwa. Ĩni tondũ rĩu ngĩrĩ na mbeca, ndĩna ciringi Ndĩna wĩra mwega, ndĩ mũthomu, nĩkĩ kĩngĩ? No mwana ita. Cũcũ akanjĩra, o twamũcerera, Wairimũ, he, mũndũ nĩ agĩaga kana. Kairĩtu ngiuga ĩ andũ a gũkĩyũrũria rĩ, my good husband. Ngĩgĩa kana ga kerĩ na my, my that, that husband. Ngĩa kairĩtu ga kerĩ. No tũtirĩ hamwe, no harĩa cũcũ auga ĩ, mũndũ nĩ agĩaga mwana, ũkaiga atĩrĩrĩ, o njamba ĩno yakwa tondũ no ndĩkĩmĩendete rĩ, ngĩgĩe nayo ngĩkĩgĩa ga kerĩ we the worst mistake of my life we andũ a ngai ga kerĩ nĩ gekũhuhia eh, gakinye mĩeri ĩtatũ tũkiuga rĩ tũcũngie kana Eh, we mwana wa kairĩtu mwana we mũndũ ena mbeca e nguthi Tu- mũndũ agĩa- mũndũ ena mbeca e nguthi biũ nguthi ta ngoma nguthi njoro ati reke tũcũgie mwana tũgĩcũgia kana wega na agĩũka nokire ika andũ ao mationekire rũheni matikuona na nĩ gũcũgia mwana nĩ ũmetire Unajua he andũ mangi- andũ mangiuga ĩhĩ tũtietirwo nĩkĩo tũtoki tũtokire aya nĩ metirwo no matiokire gũcogia marĩa nĩ ya- sa- yarĩ red flag ya mbere tũgĩcogia mwana ndithemba ithatũ ikara wega mũno ithatũ ĩ tũkĩrĩa tũgĩka atĩ tũkĩagĩra na mandũ ma yarĩ sherehe njega mũno by the way and I'm, I'm grateful to God nilipata hiyo opportunity ya ku go have that time with that baby we mweri ndwathirire my friend tarĩki ithatũ nĩguo twamũcokia ndithemba umenye maundu ni monagwo ĩ gakwire tariki ithatu januari exactly one month tariki ithatu kana ithathatu ithathatu tariki ithatu januari gitumi ni giki tũcũgia mwana maica makĩenderea wei wega biũ eh, tũgi- kĩndũ christmas-inĩ hau nĩo mwana anyitĩkĩire gũikia christmas so niĩ nda christmas ĩyo ndakomi ndarĩire ire medical thibitarĩ so tukiri tukiria 25 ku tukikoma 25 26 27 uguo so to make the short

Hũndũ wathiaga na shopping ũnyitĩte ũguo ũkuĩte ũguo ta mũndũ ũtarĩ na mũtwe mwega no anyway ndũkanoge nĩ gwĩka wega tondũ Ngai nĩ ekaga atĩa nĩ arĩhaga mũndũ gũtirĩ mũndũ wa mbarĩ ciao mũndũ wao

Hĩndĩ ya mathiko kwahanaga gĩcanjama. Na niĩ hau ndatuire matua ma. Na Ngai nĩ mwega wĩna ngoro hũthũ ndũngĩtua matua marũrũ ũguo ĩ. Tondũ Ngai nĩ okaga agakwĩra rĩngĩ maya nĩ mehia ĩ. No wĩtĩkie kana ũrege gũtirĩ mũndũ wokire mathiko onake mwenyewe ithe wa mwana. Hau nĩho ndonire ngoma na maitho ũtarĩ wona ũkarigagwo atĩrĩrĩ. Ũyũ mũndũ twarutanire kũ? Ona angĩkorwo nĩ twahĩtanĩtie mwana akũhĩtĩria kĩ? Na nĩkĩo njĩraga andũ ũngĩenda nĩ kũhika, ũngĩtua ũmũthĩ nĩ ũrahika, wĩcirie mũno ũmenye biũ nĩ aya ũũ, nũũ ũcio ũrahika kana nũũ ũcio ũrahikia. Kwao nĩ nakũ, rũruka rwao, metĩkĩtie atĩa? Tondũ niĩ ndonire kanua, ndonire kanyoni wang'ethere kaĩ ndĩmwĩre. Ĩno platform rĩu nĩ ya... kũ encourage andũ angĩkorwo niĩ ndĩrahihia rĩ ah, rĩu hau nĩho wĩiguaga kĩrĩndĩ kĩrĩa kĩaremire mutha kĩingĩragĩra hau ũkerwo hĩ ũyũ nĩ arogirwo ũyũ rĩ hmm. ũyũ ndange niĩ ndirikana he mũtumia mũthenya wa mathiko mũtiagĩthikana ĩ rĩu mũtirakiumagaria ageni rĩu makĩrĩa mũgakaĩ mũkiumagaria mũtumia ũmwe ndirikanaga mũtumia ũcio athekereire na akĩaria ũru mũno no rĩu ĩ ũngĩrora mũndũ ũguo nĩ ũkũmenya ũyũ mũndũ ti rĩngĩ ti mũgĩ ka rĩngĩ ndũngĩmũtuĩra mũno no nĩ ndigagwo atĩrĩrĩ ũyũ rĩ nĩ aramenya nĩkĩ aratheka Ngai nĩ aramenya athekire biũ. maigaga ũũ ũyũ nĩ mũroge ũyũ nĩ mũroge hau nĩho rĩu ũgũthima ũgũtwarwo makanitha deliverance deliverance iria ndekirwo ngai na nĩgua ndarĩ na mbia koguo mbia ũgathiĩ ũkerwo aca kĩndũ nĩguo ndamenyire makanitha maingĩ magongona maingĩ mekagwo atĩa mũhothi nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo mũhothi kũhothera ciana I didn't know we kĩndũ gĩtagwo sacrifice sacrifice ya ciana ũkarutaga ĩĩ hĩndĩ nĩguo ndamenyire nĩ ndoĩ wehikithia taũni we woĩ Nairobi ũkoyana na mũndũ Nairobi na ndũĩ kwao na kwao nĩ Narok kana nĩ kĩ- nĩ na Kĩnangobu na ndũĩ kwao ndũĩ ũrĩa metĩkĩtie ndũĩ nĩ nakũ mũkoyana we wĩ Naikuru taũni ũgathiĩ Eldoret gũcera ũkonana na mũndũ mũkaiga atĩ mwake mũciĩ we ĩcirie mũno we nindonire kanyoni wa ng'ethe mathiko-inĩ rĩ nĩ mũkũ- nĩ mũkwĩra andũ kũrĩa ithe wa mũ- niĩ ndamahenirie atĩ nĩ mũrwaru e wondi ũkwĩra andũ atĩa ũkwĩra andũ atĩa tanjĩra ko nĩwe mũndũ ndaroneka ndanoka maomboresi tondũ nĩgwakĩrĩ na maomboresi ndanoka mathiko niĩ nĩndehangagia Ũtarĩ weyethera ithandũkũ rĩa mwana waku nĩ ũkwĩyethera. Tondũ rĩu rĩ, ona aciari aya nao nĩ mamakire. Wairimu nĩ agĩtũreheire magambũkũ. Mwana wa kerĩ, wa mbere ndamakagia andũ mũno. Wa kerĩ, hi, ona aciari maikaraga ũguo makarigwo rĩu rũrũ nĩ rũrĩkũ, gĩkarema. So. Aciari wa mamaki ũguo wothe. Na nĩ wakanĩtio? Nĩ ndirikanaga mami witũ okire akĩnjũria, nĩ mwana wĩ, nĩ ihu wĩna rĩo? Aca. Nĩkĩ ĩ? Nĩ wahika ĩ? Mũndũ ũyũ nĩ ũmũĩ? Aca. Nĩ ũĩ kwao? Aca. In fact ndamenyire kwao mwana wa mbere akua. Nĩguo twatwarirwo nĩguo ndatwarirwo kwa the first first first visit. Mũndũ ũyũ kĩndũ funny atũraga horagia thimũ. niĩ ndiũĩ ndĩ akiuga atĩrĩ akiuga nĩ ũndũ atigire wĩra nĩ aranegenio ngakĩ akĩhoria gathi wairimũ na ũrimũ wake rĩ agagĩtĩkia niĩ ma ndĩrakwĩra rĩu mwana athikwo nĩguo ũmenyaga rĩu what kufiwa is tondũ andũ nĩ magĩthiĩ andũ nĩ maumagara akwaria nĩ maria rĩu atigwo wĩika wĩiki ũ ĩĩ wĩiki kairĩtu gaku na wĩra waku rĩ ũthiĩ ũkarute ũrĩa ũkũruta we wĩ kũu na wĩra ndiakĩhũahũaga no ndĩraruta tondũ hakiri nona cirĩ o haha rĩu kĩndũ gĩgũkorwo gĩ kĩingĩ nĩ maithori maithori marĩ maingĩ na mũno mũno nĩ gũkorwo mũndũ ũyũ ndokire mathiko ũkarigwo hĩ nĩkĩ ũyũ ani amuire kũnidi

Kwĩ andũ othe, andũ, ti andũ othe mamenyaga atĩrĩrĩ, andũ othe makuo nĩ mũritũ mamenyaga mwana nĩ akua. Ti andũ othe mamenyaga. Na hau nĩho hakoragwo he haritũ mũno tondũ ũcemanagia na mũndũ akũria, hey, mwana arenderea atĩa? Wacokio ha? Harĩa ũrageragia kũrigane, kũriganĩrwo. Na this person is eh, eh, very innocent, ndoĩ, nĩwona? Rĩu ũkarigwo nĩ kũmwĩra, rĩu angĩ- aingĩ mostly ndamera, eh, ndarĩ na ũru, nĩguo ũrenge kĩ ũrenge maũndũ maya niĩ naikuru ndarĩ celeb eh? celebrity so the, the only thing yenye nilikuwa nataka by then nĩ ũthiĩ handũ wambe wĩumbĩke ũkue ũbuate ciana ciaku kana ume kenya ũthiĩ kũndũ ũtoĩkaine kana ũthiĩ ũikare na nyamũ tondũ andũ nĩ magĩtuĩkire nya nyamũ anyway Kĩu nĩkĩo gĩtũmi kĩa mbere gĩa kũhingũra channel ĩno nĩguo at least mũndũ agĩũka aheane story ũkamwĩraga we, akamenyaga onawe nĩ ũgereire handũ, onawe wĩna gathabarĩ karitũ mũno Ngai ekĩte atĩa, agũcenjeirie. Rĩu Ngai nĩ acenjirie mũtũrĩre nĩkĩo ũrona haha ndire I have, I shed my tears and it dried off and God came through. Now I have two babies. a boy and a girl are we together ĩ nĩguo andũ magĩtige kuga atĩrĩrĩ tondũ andũ maigaga nĩ akacirwo rĩu ngai amũhoririe ũũ shu ũrona ũrĩa karũbũi getagwo karũbũi kanyitĩra ũrĩa kahoragio rĩmwe tu ngai akĩyonania Mm, rĩmwe tu tondũ maigaga "Ah, ũyũ rĩ nĩ aragirwo gĩkũyũ Gĩkũyũ tũ kai anyway wakwaria nĩ arie no mũndũ nĩ arĩ kĩ gathabarĩ gake andĩkĩirwo o ibuku rĩaku nĩ rĩandĩke harĩa ũkagerera na harĩa ũkũgerera na harĩa tũtige kũhinyani tũtige kũnina mũndũ wĩna thĩna mũtige kũmũtemania ĩ tondũ ma niĩ ndatemanire ona tiga nĩ thayũ wa Ngai na mahoya ma arata na andũ aitũ. We, we, we, ingĩathire tene. Anyway, rĩu rĩ, nĩmwakĩmenya the other side of niĩ. Eh, harĩa tũgereire marĩ mĩrĩma, irima, rĩ- irĩma, mĩkuru na kira kĩndũ. Na Ngai agatuga e mũhota, agatũhotanĩra. Rĩu rĩ, tũtigĩcemanie in the next video. no korwo ndwĩ hau na nĩũrona rũgano rũrũ please subscribe ĩĩ subscribe hau no like no comment na wĩre andũ angĩ uge hey, we wairimũ ena haha nĩ araheana rũgano rwega ĩ tũi tũgathikĩrĩria nĩ tũromanĩrĩria na haha ũkai tũthi na haha ema namna gani so tũnane in the next video and god bless you ngai amũrathime na muonekanĩre na amũhe ũmĩrĩru. Mũndũ wothe ũraigua ngoro yake ĩtarĩ na kũu na no ende rĩngĩ kũheana story yake, tondũ he handũ hakinyaga ndũngĩhota kwaria but with time no ũhote gwĩka atĩa, after healing mũndũ nĩ ahotaga gũ share na kũ encourage andũ na ningĩ maithori maingĩ magathira. Are we together? Nyandĩkĩra email-inĩ hau. Ũnjĩre ĩhĩ nĩ kwenda kũheana rũgano rwakwa rwathire gwa ikũrũki. Ĩ nĩ tũheane kĩrĩa hinya mũtũrĩre-inĩ ũyũ tutiganie rũgendo rũrũ rwa mũtũrĩre ama namna gani? Tũrane video-inĩ ĩyo ĩngĩ ĩroka.